ha ha ha ha matangatho matangatho mũgĩkũyũ ũtanathiĩ thigũkũ-rĩ o ta ũrĩa wonaga ona barabara-inĩ ithe gũtigĩkoragwo na matawa nĩ kũrĩ tawa ũkuonagia ngirini ũgakwĩra rĩu nĩ tũthiĩ nĩ kũrĩ ũngĩ ũkoragwo ũhana yerũ ũgakwĩra eterera na nĩ kũrĩ ũngĩ wĩtagwo red ũgakwĩra stop rĩu rĩ tatua nĩ wekĩrĩrwo tawa wĩtagwo red werwo ta stop he rũgama hanini twambe tũgũthomere mawatho ũtanainũka gĩcagi

koguo tingĩgĩtuĩka atĩ watwara indo kiro ĩmwe nawe ũkainũka na kiro hakuhĩ igana rĩmwe nginya no ũkuĩrwo nĩ andũ othe gĩcagi namba igĩrĩ hehe gũtingĩtuĩka atĩ ta rĩu inyuĩ rĩrĩa thabarĩ yakĩrĩka nĩweta mũciari maitũ wa mũnengera igana mũthee wa mũne igana ũcoke wĩthithie na na hau nja ũkoho- ũkorore mami tareke hanini

Eh, ndĩraigua rĩu mũtongete ona cuba mũranyua iria cia goro mũno atĩ ona cĩnji rĩu we ndũngĩoya maciringi no ndirire na mbeca ciumĩte kuma ngiri kana ndora we ndũkwenda mbeca icio cia maciringi ũka kahora njanwarĩ kwĩroreire ũguo ĩrakwĩra kunja tu kunja hivyo na kuone 18 haiya nawe ũhoro ũcio wa gũtuĩka atĩ namba ithano atĩ irio ũrekĩrĩrwo ũgatigatigia thani-inĩ rĩ ah tiga ũhoro ũcio ndũrĩe na nĩ tũkwĩrire kenda gatihumbũraga Heh, rĩu rĩ mũthe nĩ tũrakĩona ona taste ya nyĩmbo nĩ wagĩire kuma wathiĩ nairobi rĩu eno iguire ici cia gĩthũngũ na cia kenerũ nja ũka kahora gũkũ nĩ gĩcagi reke tũthikĩrĩrie mũgithi na wongongererwo sheki wa regi stress tiga nairobi haya namba mũgwanja no mũno haha mũno rĩ okay ndirenda kuga nĩa no mũno rĩ nĩ makĩũĩ nĩa gũtingĩtuĩka atĩ mũgĩthiĩ kwa mũthuri rĩ wagũra tũindo tũnini no mũgĩthiĩ kwa maitũ wanyu rĩ kũrĩa kũngĩ rĩ akĩgũra indo icio ciothe nginya no ikomborerwo pickup ĩngĩ nĩ tũigananie ni aciari karĩ kĩ we haya akĩrĩ o matũciarire kana inyuĩ mũkuona atĩ hau na watho namba inyanya rĩ we wĩ mũthee tondũ nĩ wakĩ- nĩ wagera bara hau ũguo maboys marĩa wagĩtigire kũu magwĩta mũndũci sonko jamba mzee na ũngĩtuĩka no kũgeithĩka mani no tũire nairobi nĩkĩ we cheza kama wewe magũthe kĩndũ macine kĩni ah, karĩ kĩ rĩu rĩ namba kenda nĩ tũrakĩmenya mũthee nĩ wathire wega no he kaũndũ wagĩrĩirwo kũmenya ona ithuĩ nĩ tũĩ ndũngĩtuĩka watinda ũgĩgĩtũhe ũhoro wa eh, atĩ ngari yakwa ũrĩa ĩthambagĩrio ũrĩa ndĩmĩhakaga ngarangi kĩitĩ-inĩ na kĩ na kĩ na nĩ tũramenya ĩno prado yaku nĩ ya ũkomba ũka kahora mũthee tiga kũmaka ona tiga kũingĩrĩra arĩa mena pra- a- aya mena probox na nĩo megũrĩire rĩ tũtigane nao ithuĩ ndwamakoro kũu we ndũ- ndũhurũke tiga gũthitũra andũ rĩu wagĩthitũra andũ kũu manyitwo nĩ mĩrimũ ya ngoro rĩ weteithia na kĩ rĩu naho haha ha namba ikũmi rĩ mũthee mũno rĩ tiga kũgiria ciana igathake na ciana iria ingĩ gĩcagi reke ithake na ciana icio ingĩ nĩ tũramenya wehe kaũndũ ũrageria kũgirĩrĩria tondũ ingĩ nĩ ikĩhanaine na ciana icio ciaku no ndũrakĩenda gũkĩmenyeke no ndũgakĩmake karĩ kĩ ona ithuĩ gũkĩrĩ o kũrĩa twaumire kana nĩ atĩa anyway enjoy your christmas na ũkĩendane mũno na ũgĩtige mataro marĩa magĩrĩirwo kũrĩ andũ arĩa mũgũkorwo nao this john motivator ndongo telling you merry christmas 2022 is your year kujeni na mawe